Taslama ay arrac, ad tecfum ddnuba-nniwen ccehṛ-agi. Atta ihi taḥkayt nniḍen fell-awen. Llan sin watmaten iruḥen ad ḥewsen. Yiwen deg-sen yenna-as i gma-s, Teẓriḍ lmerj akin? Nniɣ-ak, ad zegreɣ mblama ad iyi-ssebleɛ. Aqcic-nniḍen inna-yas, ur tesɛiḍ ara leɛqel, ur ruḥ ara ad temmteḍ. Nniɣ-ak ad ruḥeɣ i sin agmas, yeshel. Teẓriḍ idɣaɣen-agi? Ad jelbeɣ seg wa ɣer wa, ad awḍeɣ ɣer iri nniḍen, dɣa yebda tikli. Iǧeleb deg udɣaɣ ɣer udɣaɣ, armi d-iwweḍ ɣer talmast lmerja, ibeddef ẓẓru ameqran, ibda yettzuxxu deg iman-is. Lmeɛna s lefraḥ i langulis, mi d-yewweḍ armi d umkan-nni weḥd-s, ittu lmeḥadra. Aẓru-nni yebda ad yengugu, ad iwexxer seddaw iḍarren-is deg waluḍ. Deg ddqiqa, yufa iman-is deg lmerja, yebda ad iɣreq. Zzux-nni i izzux, yuɣal-as d imeṭṭawen. Acu ara yexdem? Iɛreḍ ad issemneɛ iman-is, idleq afus-is ad iṭṭef deg uẓru-nni, lameɛna mi yettengugu ulac deg-s ayen iṣeḥḥan. A gma-s, iwzel akka d wakka ɣer yiri a lmerja, ifɣa-s leɛqel. Ibɣa ad isellek i gma-s, lemɛan ur izmir ara ad yaweḍ ɣur-s, a s-idleq afus-is, yerna yugad f iman-is. Cwiya becwiya, ibda ad yali aluḍ, ibuḍ ɣer idmar n buqcic-nni, imiren ɣer umgerḍ-is, dɣa icenfiren-is armi d allen-is. A gma-s, Ilan firi iɛeggeḍ inna-yas, ilaq akka afus iǧehden ara k-ijebden syin a gma. Ɛni ẓriɣ ara i s-iǧaweb wayeḍ, efk-iyi-d afus-ik ihi, jebed-iyi ssyagi. Ur ttawḍeɣ ara diɣen ugadeɣ ad mmteɣ yid-k ma xedmeɣ akkenni, ur zmireɣ ara a gma i s-inna. Dɣa aluḍ yuli, aqcic-nni iṣub, armi d cceɛr-is kan i d-ibanen. gma-s iqelleb aqerruy-is, ur yezmir ara ad yeṭṭil gma-s tura, yerna ala d cceɛr-is i d-ibanen nnig waluḍ. Dɣa yesla-as i ṣṣut-is yettɛeggiḍen amzun ila seddaw lqaɛa, ifehhem ifut lḥal fell-as. ayen i s-yeḍran yeḍra-yas ala xaṭi s zzux iḥseb izmer iman-is ad iɛeddi lmerja-nni n waluḍ mačči d yiwen kan i yellan akken i ddunit yak ay atmaten d tiysetmatin ḥassiset mliḥ ay arrac iwakken ula deg kunwi ur tettwaɣlebem ara s zzux akkagni nekkni s imezdaɣ n lqaɛa nella am wid i zegren lmerja ulac ayen iṣeḥḥan deg ddunit kulci ttengugu ulac ayen iṣeḥḥan ɣef i yezmer ad ibnu bunadem ulac wid ɣef ay nezmer ad nettkel s laman kulci d lexdaɛ llan wid iqqaren ɣef ayagi ad ttḍebbireɣ deg uqerruy-iw weḥdi ara awḍeɣ ɣer laxart sɛa sɛa yettili win isɛan nnif itteklen akken if iman-is ittkellef cci-ines ittkellef lḥiǧ ittkellef sadaqa i d-seddiq Ittzuxxu zdat watmaten-is, iqqar-asen ur iḥwaǧ ara win ara t-isellken, win ara s-iḍelqen afus. Wissen ma yella yiwen am agi yettḥessisen iḍ-agi. Llan wid yetteklen ɣef lḥasanat-nsen, llan wiyaḍ yetteklen ɣef ayen qqaren medden. Lameɛna gma-s buqcic-nni, acu yexdem ad t-iɛawen? Ibɣa kan ad yessemneɛ aqerruy-is netta. Ay arrac, kunwi diɣen a yetmaten d tisetmatin, imawlan-nsen, ddunit-agi tezmer ad aɣ-tessebleɛ lmut ad aɣ-iɣleb am uqcic-nni lameɛna lḥemdullah nxebber awniḍ-agi ɣef yiwen idelqen afus-is iǧehden ɣur-neɣ nukni swat ddunit wid i aɣ-d-izin qqaren-aɣ-d akka d wakka lameɛna ur zmiren ara ad aɣ-sɛeddin seg lmut ɣer tudert i lexxart Sidna Ɛisa Lmasiḥ iɣleb lmut illa tura ɣer uyeffus Rebbi Netta yesɛa tazmert ad iḍleq afus-is iǧehden seg yiwsawen, ad aɣ-isellek seg yir ddunit, lameɛna acḥal deg-wen iqqaren, Ur umineɣ ara Sidna Ɛisa yemmut ɣef ddnubat-iw, axir-iyi ad xedmeɣ lmeǧhud-iw, ad sellkeɣ iman-iw, Mmektimt-d aqcic-nni d wayen i s-iḍran mi yeɛreḍ ad isellek iman-is. Kunwi yettḥessisen, tumnem s lmeɛna n teḥkayt-nni i awen-ḥkiɣ tura neɣ teqqarem d tamacahut kan? I taḥkayt n tewwurt iɛeddan ɣef izmawen imecṭuḥen i yuɛren mi ara mɣuren, i lmeɛna n tamacahut-nni. Imkun tumnem yella ddnub deg-wen i ken-iɣelben, lameɛna ur tuminem ara d Sidna Ɛisa izemren a ken-isellek. Imkun teqqarem-asen i warraw-nwen iḍ-agi akken tettḥessisen mačči d ṣṣeḥ ayen teqqarem Sidna Ɛisa, d tamacahut kan. Ɣur-i lexbar belli akka i yella lḥal dinna di tmurt, ala xaṭer zik sɣarayeɣ arrac d tiqcicin. acḥal i d-yusan ɣur-i waḥed meyya uxemsin kul durt ttaǧǧan-asen ad d-asen imawlan-nsen lxaṭi sseḥfḍeɣ-asen lexyaḍa d uẓeṭṭa qqaren-asen imawlan-nsen ruḥet ɣur-s ad tḥefḍem lesnaɛa lameɛna ur ttamnet ara ayen yawen teqqaref si nɛisa nukni d inselmen akka i yella lḥal diɣen lweqt mi la si nɛisa deg ddunit Nezmer ad nɣer deg inǧil ayen yasen inna Sidna Ɛisa imawlan eh, inehhun arraw-nsen akken inna-yasen ma yettili walbaɛḍ ssebba uɣlui yiwen n yimeẓyanen-agi yumnen yis-i axir-as ad as-ɛalqen ɣer umgarḍ-is aɣref lemɛinsra ad ḍeggren ɣer lqaɛa n lebḥer. Iwɛer awal-agi. Lmeɛna yettucud ɣer wayen yawen-ḥkiɣ tura. Aqcic-nni iḥesben yezmer weḥd-s, yuɣal iɣreq deg waluḍ. Di teḥkayt-nni ulac win i s-iḍelqen afus, dɣa yemmut. Lmeɛna-as-agi n ssen ila win iḍelqen afus-is ɣur-wen, akken d teɣriqem deg lmerja n ddunit-agi d Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ma tugim afus-is iǧehden i tt-uḍelqen ɣur-wen, ma tḥermem-asen i warraw-nwen ad ṭṭfen deg umeslek-agi iǧehden, ad teɣreq ad teɣreqem di lmerja deg-s nettaf iman-nneɣ akk ad tilim diɣen d sseba uɣluy i warraw-nwen wissen ma yeqqar fell-awen rebbi ayen i d-inna ɣef yiwen n lǧens nniḍen ḍelqeɣ ifassen-iw s tulbwa-s ɣer lluma tamnafaqt d tamxaleft

Imken tqarem-asen i warraw-nwen akken tettḥessisen i tsedkiryaw-nni deg rregmat-nneɣ, numen s Sidna Ɛisa d nnbi d argaz lɛali. Lameɛna ur numin ara ayen ttamnen irummiyen, ur numin ara yemmut ad aɣ-isellek. Saɛa saɛa yettali ccek ula deg ulawen n wid itebɛen Sidna Ɛisa. Akken i yeḍra lḥal s yiwen itebɛen Sidna Ɛisa mi yella deg ddunit isem-is Tuma. Netta iẓra-t mi yemmut, lameɛna yugi ad yamen Yeḥya-d, akken i s-nnan lmumnin nniḍen. Yenna-yasen, Ma ur walaɣ ara limarat imesmaren deg ifassen-is, ma ur uqmeɣ ara aḍad-iw di limarat imesmaren, ma ur uqmeɣ ara afus-iw deg idis-is icergen, ur ttamneɣ ara. Acḥal n medden ass-agi i ugin ad amnen s Sidna Ɛisa laxaṭer ur ẓrin ara s wallen-nsen. Yiwen wass yettwekteb mkul tiṭ ad twali ula d igad i t-ifetken. Kunwi yugin ad tamnem fetken ifassen-is fell-awen, ad tt-teẓrem mi ara d-yuɣal ɣer ddunit. Lameɛna ass-nni ad tafem ifut lḥal. Ad d-yuɣal mačči d amsellek-nwen, lameɛna d lḥakem, ara iḥakmen ɣef lqella laman-nwen. Mi tugim ad tamnem yusa-d ad ken-isellek.

I Tuma-nni yugin ad yamen armi yeẓra s wallen-is yeḥya-d Sidna Ɛisa. Sidi-s iẓran icikila n gul-is ifka-as lebɣi-ines, lameɛna illum-it diɣen. Yettwekteb, tmenya membaɛd, mi llan diɣen ṭṭulba n Sidna Ɛisa deg uxxam, Tuma ila yid-sen. Yusa-d Ɛisa ibedd i talmast-nsen inna-yasen, Lɛafya ad tili yid-wen. Ubeɛd inna-yas i Tuma, Sɛeddi Dagi aḍad-ik, wali ifassen-iw, zizdiɣen afus-ik, gerrit gidis-iw, ur ttili ara mebla laman, lameɛna ili d lmumen. Tuma iǧaweb inna-yas, a Sidi, a Rebbi-inu. Ɛisa inna-yas, lxaṭer teẓriḍ-iyi, tumneḍ. D iseɛdiyen iga ad yumnen, ulama ur ẓrin ara. Tebɣam ad tilim d iseɛdiyen? Aṭfet deg wawal n win yeddren f uyeffus n Ṛebbi. Aṭfet deg ufus-is iǧehden, i yeḍelqur ur niḍ-agi, imi d lebɣi-ines ad ken-isellek si lmerja n ddnubat-nwen, ama d kunwi ama d arraw-nwen. Ayen i awen-neḥku di nnubat-agi, ayen d-qqaren deg Inǧil d tektabin i awen-nceggeɛ, i ttwaketben i wakken ad tamnem b Illi, Sidna Ɛisa Lmasiḥ, d Mmi-s n Ṛebbi. Ma tumnem, ad tesɛum tudert s yisem-is. Neɣ tebɣam ad tɣerqem am uqcic-nni a lxaṭer am netta, tebɣam ad tesɛeddim lmerja n ddnubat-wen s tazmert-nwen. Win yettkellen f iman-is, ad immet deg ddnubat-is, ad t-sebleɛen. Win yettkellen f nnbi yemmuten, iqqimen deg uzga, ur yezmir ara diɣen ad ittusellek. Lameɛna win yettaṭṭafen deg ufus, sagi usawen, afus iǧehden bu mselek Sidna Ɛisa, izmer ad isɛu ttaḥqiq n lɛafu n ddnub d tudert n dayem. Aytmaten d tistmatin, qeblet leslak-is tura, kunwi d warrawen-nwen, iwakken ara d-tuɣalem d iseɛdiyen n tidet.
ur k-ittaǧǧ ara umsellek amen tura i dayem ad iqqim ɣur-k amen tura
tagi nettraǧu tibratin sɣur-wen kunwi landa ara tiqcicin nebɣa ad awen-necgeɛ ayut kitab telmetul d tiḥkayin i d-yeḥka sidna ɛisa mi la geddunit tiḥkayin i sɛan lmeɛna tameqqrant fell-awen aktbet ihi i lala werdiya boîte postale 349 Monte Carlo, Monaco. Aktebet di Lara Wardiya, tabbat n tibratin 349, Monte Carlo, Monaco, ad tsutremt tektabt-nni isem-is Lemtul. Ur ttut ara ad aɣ-tceggɛem lɛelwan-nwen i wakken ara ken-nerr awal. Mlilet yid-neɣ ddurt i d-iteddun ɣef lweqt-agi, ad awen-neḥku taḥkayt-nniḍen. Azul fell-awen, ad wen-ibarek Rebbi.